hello khoyu mulaedza wa masera wa ḓuvha ḽa ṋamusi wo to luvha special kha dzi girls nṋe ndi funa nga maanḓa vhaswa nga maanḓa ende zwino vhana vha ngai ha vha vhe nda thoma navho group ya whatsapp vhunzhi yavho vha funa u pfa nga maanḓa nga mbingano but they are not yet married so ndi kho ngo vhudza vhathu zwa uri um nṋe a si uri thi funi vho ni tshi maliwa ni ndi to vhori ndi a ṱoḓa ni tshi wana tsha phanḓa ipfhi ḽa mudzimu ḽi ri tsha phanḓa ṱoḓa ni muvhuso wa mudzimu hezwi zwiṅwe ni ḓo to ingiwa ngazwo mudzimu a nga si ni inge nga zwithu zwine zwi sivhe zwa permanent na uri ni ndo vhala ipfhi ḽa mudzimu hafhanoni kha vharoma 8 vese 4 ḽi ri ndi uri u luga ho ambiwaho nga mulayo hu ḓale kha riṋe hezwi tshi fhira ṱoḓe muvhuso wa mudzimu thi ri hapfhi vhane ri vhane ri si tshimbilelwa nama vhane ra tshimbilelwa muya ngauri vha nama vha ṱoḓa mini zwa nama vha muya vha ṱoḓa zwa mini zwa muya hapfhi mini muya u ṱoḓa vhutshilo na mulalo ngauri zwine nama ya ṱoḓa zwi lwa na mudzimu vha u ralo vhapfhi mulayo wa mudzimu ngauri na u zwi kona vha lwa na mulayo wa mudzimu ngori na u zwi kona a vha zwi koni zwino vha nanga. nṋe ndi khou ṅwaludza maswera ḓuvha ḽa ṋamusi thi zwa uri khwine ndi u vha na muvhuso wa mudzimu khwine ndi u vha na vhushaka u fhaṱa vhushaka hau na mudzimu u thoma uri muthu a maliwe a zwo ngo khakhea mbingano ndi tshithu tshavhuḓi nga maanḓa fhedzi problemu i vha ya musi ini no wana munna ni na mani hezwi no wana munna ni na mani ni songo thoma na vha na vhushaka havhuḓi na mudzimu u vha na vhushaka havhuḓi na mudzimu ndi foundation yavhuḓi luṅwe ya uri inwi ni kone u tshimbila ni tshi khou tshimbidziwa ngae ende zwoṱhe zwine a ḓo ni ṋea u ḓo ni ṋea zwine na ḓo kona u zwi handla zwa no eḓana na nungo dzaṋu ngauri mudzimu vha tshi vha ri vha vhalela nga maanḓa na zwiḽiwa zwine vha rifha a vha rifhi zwo fhirisisaho vha rifha zwo ri eḓanaho nga tshifhinga tsho teaho zwino nṋe ndi khou humbudza vhathu zwa uri upfhi vha mini vha nama vha ṱoḓa zwa nama zwino ni wo ibva ni namani ni litsho dzula ni khou mbudzisesa ngori uri ndi maliwe ndi itisa hani vhaṅwe vho mbudzisa uri vhanna vha sa dzuli kha rine kha nṋe ndi uri a ri ḓivhi u takadza vhanna nṋe ndi nga amba ngo takadza vhanna mara problem yanga ndi ya uri a thi nyagi u zwi amba na vhathu vha songo fanelaho ndi khou amba uri tsha u thoma vheiwei funani mudzimu nga mbilu dzanu dzoṱhe ni ḓo vha hone no wana vhuṱali u thoma hezwi zwiṅwe zwithu musi no no wana muya wa mudzimu muya wa mudzimu will reveal who is the right one tsha vhuvhili ni funa u u thoma ni dzhene tshikolo nga maanḓa arali zwa tshikolo ni kho to zwi vhona vhori a zwi ngo ita mini start some businesses vheiwe ni bage magwinya ni rengise machips ni rengise zwiṅwe na zwiṅwe zwine na nga kona u zwi ita itani nga mbilu dzoṱhe vhathu vha muḓira havha na mishumo ahuna mishumo mushumo u khou iwe u ṱanzwa mafasiṱere muthu ende a tshi to vhudza vhathu miḓini hone ndi a ṱanzwa mafasiṱere ndi yoṱhe ndi ita vhugai ni a ḓivha na poster na kha dzi facebook ni nga wana mushumo wanu u tshi tshimbila nga maanḓa mushumo ndi mini mathina anything a huna uri muthu a ri nṋe ndi ḓivhi na tshithu muthu wa ḓidoenda tshi ri nṋe ndi a kona u khura a ṱoḓa muṅwe mungana wo vha ita kukhamphani kwa u khura na tshila nga maanḓa nga nḓani ha pfunzo ngori vhaṅwe vha khou amba uri nṋe ndi stressesa uri vhathu ka vha ite zwa pfunzo ndi zwone hu na zwithu zwine arali muthu a na muhumbulo une a tou ḓonḓa uri ho muhumbulo u nga a khou ita zwone o ḓi zama vho zwa ḽounyana zwo no nga vho abete zwine a ṅwaliwa zwithu zwa tswenyi zwi sa tswenyi nga u ralo a ṱoḓa thuso kha vhaṅwe arali a serious mara arali zwi khou bala zwi amba uri muthu wa ḓi ari mini nṋe ndi a kuva nṋe na mungana wanga nanga ni khou thoma ni tshi nga ni khou tamba mudzimu will bless what you are doing and after that no no vhona uri no no hula muhumbuloni no ni right ni khou shuma ni a kona u ita tshelede na kona uri mini na kona u vhudzisa vho nga ha munna o zwa uri ni khou mu ṱoḓa ngori munna a ṱoḓiwi nga musadzi ifi ḽa mudzimu ḽi ri muḓi wa sa fhaṱiwa nga yehova vana u pata vha sokou ita ende na tshivenḓa tshi ri khuwa pfhi mini phambo a i vumbi mutsho zwi amba uri vheiwei a ni koni u enda ni tshi vhusana kha ri to ita so kha ri to ita so that's why vhathu vhoṱhe vha sa dzuli kha vheiwa ngori ni vha hana thi ri ni funa u ita zwa vhana ni khou zwi vhona ṱoḓani mudzimu mani vheiwa ni fune mudzimu ni to vhona muthu wa mala a tshi khou to ḓa street a tshi ri ndo to ḓo u mala ende zwi ono ḓo u mala ni songo baiza ngori muthu a tshi ḓa tshi ni khou mala vheiwa ni ri wo muthu na si type yanga a we honoyo wa mulomo honoyu honoyu a sina na goloi honoyu a sina na mini ini na goloi honoyu ane ai nṋe ndi funa muthu ane u na range rover ni a ḓivha arali ni khou hana vhathu vhane vha khou ngo ni mala vha tshi ni mala tiri ni ḓo to mu sumba kha tv munna kana na to mu builda nga vumba kana nga fuluru ya hanu na mu fhaṱa na fhaṱa na kugoloi kuhone nga thungo afha kwa range rover tiri na fhaṱa na ḽiḓo ḽihulu ḽa vhusese nga fuluru zwa dzula nḓuni na ri muḓi wanga khou ḽa to ni songo baiza ndo vha na muthu musidzana o no bva mesina ane nda mu funa nga maanḓa o musidzana o vha sa baizi u to vhori a khou zwi ita na mani o vha a tshi to ri u ambisiwa ha nahone arali a khou funa muthu o vha a tshi to yone muṋe a swika thoma ha liboso ḽa ḽi si na stress nṋe phara ndi nga vhudza vhe uri arali muthu o ḓa khongo ni mala ene ni tshi khou vhona koni a si khwine u funiwa u funisa u fhirisa zwi u funesa zwithu vhathu vhane na vha funa vhe vha vhasadzi ni ḓo ntsha tshelede ni tshi muvha ni ḓo mu rengela na dzi airtime arali na ṅwana ḓo dzhia tshelede ya mulende ni tshi rengela muthu airtime zwino nṋe ndo vhudza muṅwe murathu wanga ndi ri murathu wanga kha vhe na spirit tsha mesina a songo vhuya tamba ipfhi ḽa mudzimu ḽi ri muvhuyi a songo lenga u rabela na vheiwe arali no wana zwithu zwa vhukuma ni ṱavhanye ni litshe u lala muthu wango ni mala kha ni male ngauri ni ḓo tamba u swika lini nahone mutendi wa tamba arali no no vha nga ngo mudzimu u ḓo bulesa a si khwine u wana muthu ane a ḓo ni funa a ni ita vho khwine a tou ni funa vhe wo ni funa vhathu vhane a vho ngo ni tea ni riṋe ri khou nga thaiphi dza vho riṋe thaiphi ya hone thaiphi ya mini mara vhathu mudzimu zwa thaiphi zwi khou bva gai muḓi u fhaṱiwa nga yehova a u fhaṱiwi nga vhathu zwino vhathu muḓi problem ndi uri vha vho ita vha vho ita career that's why vha tshi mutongisa zwa uri ndi nḓuni ndi mu kisise hani uri a songo tsha ṱuwa ndi eḓelise na yani uri a songo tsha ṱuwa vhewe litshani u vha na spirit of mesina spirit tsha u thoma munna spirit tsha tsho tsho uri nṋe ndi a shesha spirit tsha uri na na ndavha uri ndi mulapfu kana ndi mupfufhi na as long as a khomba tshelede ndi khombela uri ni vhe na spirit tsha mudzimu Spirit tsha mudzimu ndi tshilani tshine mudzimu ḓo ni connecta na uyo muthu a ni funa a si ni tswenye a ni vhavhalela a ni ṱhonifha a ni hulisa please vhathu ḓi ṱhonifheni mani ḓi funeni ni fune mudzimu muthu no funa mudzimu a nga si vhuya ri nṋe onola muna mufhufhufhufhi onola muna mulafulafhu a nga si vhuya a amba na ḓuvha ḽa ḽithihi ngauri mini u a ḓivha uri vhathu vhoṱhe havhanoni vha re hafhanoni shangoni vha na muya wa mudzimu khavho u a zwiswa zwori ndi nga si tambe ngae ndi nga si vhaise na muthu na muthihi ngori mudzimu ndi muthu dzimu wa vhathu vhawe ende ahuna muthu a si muthu wa vhukuma